Каршы алабыз. Понаехали командасы. Ничек кәефләр, кыздырабызмы бүген? Әлбәттә! Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне белдерәбез безнең председатель РОО ТНК Фарисов Фарид Фарисовичка. Рәхмәт!

Сан! Менә бу майлы рюкзак китеп барган булыр иде. Сәлам, Казан!
Мәскәү Понаехали командасы. Димәк, танышып китик. Мин Рәфис, Ягъни атапас. Мәскәүдә ике катлы йортым, бакчам. Рәфис, җитте инде, картлар йортын үзеңнең йортың дип санарга.
Монысы Мәскәү җүләре. Кто создал тебя такую? Монысы Казан җүләре. Мин җүләр.
Алар әле бүген генә таныштылар. Ә монысы Юлия.

Минем әнием кебек кодагый кирәк түгел, мөмкин болай бергә чәй эчеп утырыр. Извините, а что такое кудаги?
О, Аңлашылды. Динар бар, бу синеке.
Урыныңа бас, урод.
Так, сез җүләрләр, нәрсә булса әзерләдегезме? Әлбәттә!
Юк!
Киттек инде, ашарга алып барам. Туктагыз әле, туктагыз, килегез монда. Монда бүген нәрсәдер күрсәтергә кирәк. Менә күренә инде, әйемегез, дуслар, Мәскәүдә икәнен. Һаман кирәк тә кирәк! Син үзең берәр нәрсә күрсәтәсеңме соң?
Ә? Уһу! Уһу! Сиңа ничә яшь?

Так, җыелдык! Мәскәү, понаехали командасы! Башлыйбыз! Һәрберегезнең дә шундый кешене күргәнегез бардыр. Бер көнне менә балыкка барган идем, әйме, менә мондый сазан тоттым. Сәлам, егетләр!
Сәлам.
Һәм инде мин аңа әйтәм, күкере, күкере!
Хушыгыз, егетләр!
Кем иде бу? Кем иде бу?
Белмим. Бу теге бәләкәй чакта комбайннан егылып төшкән Исрафил малае инде. Сөбханалла.
Үскән, үскән.
Мәскәүләр булгач, безнең арада Илназ Гарипов та булырга тиеш. Илназ, чык әле. Чык. Хәерле көннәр.
Җегетләр, бик зур рәхмәт менә үзегезнең яңартма корып алган өчен. Һәм беләсезме, рәхмәт сезгә минем җырны отбивка куйган өчен. Ваче әйбәт диме? Әйбәт, рәхмәт. Ни, тукта, тукта. Илназ, ну, сөйләшкәнчәдер бит инде. Все, рахмәт, брат, давай, Исан Савия, давай. Илназ Гарипов, Руслан. Нәрсә бирде ул? Нәрсә бирде ул? Ә, кара.
Ого, аты казга да бирим әле. Эй, җитәр инде. Дәвам итәбез. Җәй сезоны башланды. Пляждагы булган хәлне карап китик.

Димәк, хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген бездә татарча регби! Менә самовар куелды, хәзер егетләр чәй эчеп алады, башлыйбыз! Бас, кызым, Әпипә, син басмасаң, мин басам! Эй, аңгыралар, бу танцы ТНТ түгел, барыгыз әйдә, уйнагыз! Менә. Эй, менә мин, егетләр, пиццага заказ бирдем, әйдәгез, Менә инде башлагыз!
уен башланды, әй, егетләр, барысы да чаба, каядыр, о, чабалар шул, кара, ыштанны салдырды, Мәскәүдәге Сабантуйда Э, кебек! нәкъ тә шулай, дустым, нәкъ тә шулай! Дәвам итәбез, дуслар, икенче спортка күчәбез! Ул да булса, бои без правил. Менә инде безнең Кукмара егете Тони Макконахи әзерләнеп тора. Ә менә бу сул як почмакта Рузәл Губайдуллин, керәшен егете, күреп торасыз, әйе. Всё, сугыш башланды, киттек. Ул ачтырт берне сукты, вот әйбәт, давай, добивай, менә шулай, менә шулай, тагын сук, сук! Минем белән сугышасың! Мин синең белән сугышмыйм, мин сальто сикерәм! Йа-һоу! Карале, бу бит безнең лесхоздагы поши сыман. Тик монымын кебекме?
Менә нәкъ шул, әйе. Карагыз спорт, карагыз татар телендә. Рәхмәт.
Хөрмәтле дуслар, һәм инде ахырдан нәрсә әйтәсе килә? Мәскәү. Казан.
Поездда.
Татарстан.
Ни сөйлисез сез?

Елмая торган смайл. Барысы да елмая торган смайл куйдылар. Котлыйбыз Мәскәү командасын. Һәм инде бер-ике сүз, кемнең әйтер сүзе бар? Фәридә апа, әйдәгез сездән берәр матур сүз. Ошадымы сезгә Мәскәү шәһәре, Мәскәү командасы? Гашыйк булдым. Гашыйк булдыгызмы?
Бик зур рәхмәт егетләр, бик зур рәхмәт кызлар, сезне чирек финалга чакырабыз. Алкышлар, рәхмәт бик зур.